an aviel hervez sanian pempvet pennad goude-se en em gavas ur gouel gant ar yuzevien hag e pignas jezuz da jeruzalem bez' ez eus e jeruzalem e-tal dor an deñved ul lenn a vez anvet betzata en hebreeg hag he deus pemp porched Dindan-ho e veze gourvezet un niver bras a dud klañv, dallet, kammet, seizidi hag a c'hortoze boull an dour. Rak, bep an amzer, e tiskenne èl an Aotrou el lenn hag e teue an dour da fiñval. Kentañ hini a ziskenne e-barzh goude boull an dour a veze pareet eus e gleñved, n'eus forzh pehini e vije bet dalc'het gantañ. hogen bez' e oa eno un den hag a oa gant e gleñved abaoe eizh vloaz ha tregont Jezuz, ouzh e welout gourvezet hag o c'houzout e oa klañv abaoe pell amzer dija, a lavaras dezhañ Ha c'hoant ac'h eus da vezañ pareet? Hag ar c'hlañvour da respont dezhañ Aotrou, n'em eus den damzeurel el lenn pa vez boull gant an dour. E-pad m'emaon o vont, un all a ziskenn ar rozon. Lavarout a reas Jezuz dezhañ sav kemer da gravaz ha kerz kerkent e voe yac'hed an den-se sammañ a reas e gravaz hag eñ da vale hogen ur sabad e oa an deiz-se hag ar yuzevien a lavaras d'an hini a oa bet pareet ar sabad ec'h eo n'ac'h eus ket droed da zougen da gravaz hemañ avat a respontas dezho an hini en deus ma fareet eo hennezh en deus lavaret din kemer da gravaz ha kerz Goulenn a rejont outañ piv eo an den-se en deus lavaret dit kemer da gravaz ha kerzh. Met an hini a oa bet yac'hed ne ouie ket piv e oa, rak Jezuz a oa en em lêret kuit dre ma oa tud e-leizh enno. Goude-se Jezuz a gavas anezhañ en templ hag a lavaras dezhañ Setu-te pareet, a-vremañ diwall da bec'hiñ gant aon na c'hoarvezfe gwashoc'h ganit. An den neuze a yeas kuit da lavarout d'ar Yuzevien e oa Jezuz en devoa pareet anezhañ. Setu perak ar Yuzevien a glaske a-enep da Jezuz o vezañ m'en devoa graet kement-se un deiz sabbat. Met Jezuz a respontas dezho, Ma zad betek bremañ ne baouez ket da labourat. Me ivez a labour eveltañ. Rak-se ar Yuzevien a glaske muioc'h c'hoazh e lakaat d'ar marv. N'eo ket hepken en abeg dezhañ terriñ ar Sabbat, met c'hoazh dre ma rae e Dad eus Doue oc'h en em lakaat evel-se part da Zoue. Neuze Jezuz a gomzas outo hag a lavaras, E gwirionez, e gwirionez me lavar deoc'h, ar mab ne c'hell ober netra anezhañ e-unan nemet ar pezh a wel an tad oc'h ober rak ar pezh a vez graet gantañ ar mab en gra en hevelep doare rak an tad a gar ar mab hag a ziskouez dezhañ holl gement a ra e-unan ha diskouez a raio c'hoazh dezhañ oberoù brasoc'h eget ar re-mañ Deoc'h-c'hwi da estlammiñ, evel ma tiun an tad ar re varv ha marv dezho buhez evel-se ar mab ivez a ro buhez d'ar re a fell dezhañ. An tad ne varn den ebet, met roet en deus pep barnerez d'ar mab. D'an holl da enoriñ ar mab, evel ma'z enoriont an tad. An hini na enor ket ar mab, ne enor ket an tad en deus kaset anezhañ. E gwirionez, e gwirionez me lavar deoc'h, an hini a selaou ma c'homzoù hag a gred en hini en deus ma c'haset en deus buhez peurbadel ne gouez ket dindan ar varnedigezh met tremenet eo eus ar marv d'ar vuhez e gwirionez e gwirionez me lavar deoc'h dont a ra an eur ha bremañ eo dija ma klevo ar re varv mouezh mab doue hag ar re a glevo anezhi o devo buhez rak evel m'en deus an tad ar vuhez ennañ e-unan evel-se d'ar mab ivez en deus roet kaout ar vuhez ennañ e-unan ha roet en deus dezhañ ar galloud da varn dre ma'z eo mab an den na vezit ket eta souezhet gant se rak dont a ra an eur ma vo klevet e vouezh gant ar re holl a zo er bezioù ha ma teuint er-maez, ar re o devo graet ar mad oc'h adsevel evit ar vuhez, ar re o devo graet an droug oc'h adsevel evit bezañ barnet. Ne c'hellan ober netra drezon ma-unan, diouzh ma klevan e varnan, ha reizh eo mar barnedigezh. Rak n'eo ket ma youl-me a glaskan, met youl an hini en deus ma c'haset. Mar roan testeni diwar ma fenn ma-unan, ma zesteni n'eo ket diouzh ar gwir. met un all a zo hag a zoug testeni diwar ma fenn ha gouzout a ran ez eo gwir an testeni a ro diwar ma fenn kaset oc'h eus kannaded da gaout Yann ha roet en deus testeni d'ar wirionez evidon-me n'eo ket digant un den e resevan testeni met lavarout a ran an traoù-mañ evit o silvidigezh Yann a oa ar c'houlaouenn o teviñ hag o sklêrijenniñ ha c'hwi a zo bet fellet deoc'h evit ur pennad em eus laouenaet ouzh e sklêrijenn evidon-me am eus un testeni brasoc'h eget hini Yann rak an oberoù en deus ma zad roet din da gas da benn an oberoù a ran hin o-unan a ro testeni diwar ma fenn ez eo an tad en deus ma c'haset hag an tad hag en deus ma c'haset hennezh en deus roet testeni diwar ma fenn biskoazh n'hoc'h eus klevet e vouezh na biskoazh n'hoc'h eus gwelet e zremm ha ne lakit ket e gomz da chom ennoc'h pa 'z eo gwir ne gredit ket en den-se en deus eñ kaset anezhañ Furchal a rit er skriturioù dre ma kav deoc'h kaout enno ar vuhez peurbadel, hag int ivez àrdo testenniñ diwar ma fenn, ha koulskoude ne fell ket deoc'h dont davedon evit kaout ar vuhez. Ne dennan ket ma gloar eus an dud, met gouzout a ran n'hoc'h eus ket karantez Doue ennoc'h. Deuet on en anv ma zad, ha n'am degemerit ket. Mar deufe unan all bennak en e anv e-unan e tegemerfec'h anezhañ. Penaos e c'hellfer krediñ c'hwi hag a denn ho kloar an eil eus egile ha na glaskit ket ar c'hloar a zeu eus an Doue n'eus nemetañ? Na gredit ket evelato ez eo me ho tammallo dirak an Tad. Ho tammalleur eo Moizez e-unan, an hini a esperit ennañ. Mar kredfec'h e Moizez e kredfec'h ennon ivez. Rak diwar ma fenn en deus skrivet hennezh. Hogen, mar ne gredit ket en e skridoù-eñ, Penaos e kredfec'h em c'homzoù-me ? C'hwec'hvet pennad. Goude-se e tremenas Jezuz en tu all da vor Galilea, pe vor Tiberias, ur bobl a dud a heulie anezhañ, rak gwelout a raent ar burzhudoù a rae war ar re glañv. Hag o vezañ pignet war ar menez, Jezuz a azezas enno gant e ziskibien. Ar Pask, gwell ar Yuzevien, a oa tost, Jezuz eta, o vezañ savet e zaoulagad hag o welout e oa ur bobl a dud o tont etrezek ennañ, a lavaras da Filip, Pelec'h e prenimp bara d'ar re-mañ da zebriñ? Komz a rae evel-se evit e amprouiñ, rak eñ a ouie mat petra edo o vont d'ober. Filip a respontas dezhañ, Daou c'hant dinerad bara ne vezint ket a-walc'h evit m'en devo pep hini un tamm bihan. Unan eus e ziskibien, Andrev, breur da Simon Pêr, a lavaras dezhañ Amañ ez eus ur c'hrennard a zo gantañ pemp bara eizh ha daou besk, met petra eo se evit kemend-all a dud? Neuze Jezuz a lavaras Grit d'an dud mont en o gourvez. Geot fonnus a oa el lec'h-se, hag an dud eta a yeas en o gourvez, ur pemp mil bennak a oaze anezhañ. Jezuz a gemeras ar bardaennoù hag o vezañ lavaret ur bedenn a-drugarez e roas anezho d'an dud, hag en hevelep doare gant ar pesked kement ha ma karejont. Pa'z o devoa bet o gwalc'h e lavaras d'e ziskibien dastumet an tammoù a zo manet evit ne daio netra da goll. O dastum a rejont eta ha kargañ diwar ar pemp bardaenn eizh daouzek panerad a dammoù bet chomet gant ar re o devoa debret. hag an dud o welout ar sin bet graet gant Jezuz a lavare hemañ eo e gwirionez ar profed a dle dont er bed. Met Jezuz o c'houzouz e oaint war-nes dont da gemerout evit e lakaat d'ar roue en em dennas adarre war ar menez e-unan-penn. Pa voe deuet an abardaez e tiskennas e ziskibien betek ar mor, hag o vezañ pignet en ur vag ez aent d'an tu all d'ar mor war-zu Gafarnaom, An noz a oa diskennet dija ha ne oa ket deuet Jezuz d'o c'haout en-dro. Ar mor avat, dindan un avel vras o c'hwezhañ, a save e darzioù. O vezañ roeñvet war hed pemp, warn-ugent pe dregont stadenn bennak e welont Jezuz o vale war ar mor hag o tostaat ouzh ar vag. Ha spontet e voent. Eñ avat a lavaras dezho, Me eo, n'out ket aon. Fellout a rae dezho e zegemer ar vag, ha kerkent en em gavas ar vag ouzh an od, el lec'h ma'z aent. Antronoz, ar bobl a dud hag a oa chomet en tu all d'ar mor a daolas pled ne oa bet enno bag ebet nemet unan, ha ne oa ket pignet Jezuz enni gant e ziskibien, met e oa aet war-raok e ziskibien o-unan-penn heptañ. Hogen bagoù all eus Tiberia zo vezañ degouezhet tost d'al lec'h m'o devoa debret ar bara goude d'an aotrou bezañ lavaret arbenn a-drugarez, pa weljont eta n'edo ket Jezuz eno nag e ziskibien, e pignjont er bagoù hag e teujont betek Kafarnaoum o klask Jezuz. Hag o vezañ kavet anezhañ en tu all d'ar mor, e lavarjont dezhañ Rabbi, pegoulz out deuet amañ? Ha Jezuz da respont, E gwirionez, e gwirionez, me lavar deoc'h, ma c'hlask a rit n'eo ket o vezañ m'hoc'h eus gwelet sinoù, met o vezañ m'hoc'h eus debret eus ar barrennoù ha m'hoc'h eus bet ho kwalc'h. Labourit n'eo ket evit ar vagadurezh a ya da goll, met evit an hini a bad betek er vuhez peurbadel. An hini a vezo roet deoc'h gant Mab an Den, rak eñ eo an hini en deus an Tad, Doue merket anezhañ gant e siell. Lavarout a rijont eta dezhañ petra zo d'ober evit seveniñ oberoù Doue. Jezuz a respontas dezho en ul lavarout Houmañ eo oberenn Doue, kredi en hini en deus kaset. Neuze e lavarjont dezhañ Peseurt sin eta ar rez evit ma welimp ha ma kredim ennot Peseurt oberenn a rez? Hon tadoù o deus debret ar mannañ el gouelec'h, hervez m'eo skrivet. Roet en deus dezho da zebriñ ur bara eus an neñv. Jezuz a lavaras dezho, E gwirionez, e gwirionez, n'eo ket Moizez en deus roet deoc'h ar bara eus an neñv, met ma zad eo a ro deoc'h ar bara eus an neñv, an hini gwirion, rak bara eo an hini a ziskenn eus an neñv hag a ro buhez d'ar bed. Lavarout a rejont dezhañ, Aotrou, ro dimp bepred ar bara-se. Jezuz a respontas dezho, Me eo bara ar vuhez. An hini a zeu d'am c'haout n'en devo ket naon ken, hag an hini a gred ennon n'en devo sec'hed biken ken. Met lavaret em eus deoc'h hoc'h eus ma gwelet ha na gredit ket. Kement a vez roet din gant ma zad a zeuio davedon. Hag an hini a zeu davedon, me avat ne daolimp ket anezhañ er-maez, rak diskennet on eus an neñv n'eo ket evit ober ma youl-me met youl an hini en deus kaset ac'hanon. Hag houmañ eo youl an hini en deus ma c'haset na gollin netra eus kement en deus roet din, hogen mac'h adsavin anezho d'an deiz diwezhañ. rak houmañ eo youl ma zad m'en devezo buhez peurbadel kement hini a wel ar mab hag a gred ennañ ha marc'had savin anezhañ a varv da vev d'an deiz diwezhañ grozmollad a rae ar yuzevion diwar e benn dre m'en devoa lavaret me eo ar barrad diskennet eus an neñv hag e lavarent ha n'eo ket hennezh eo Jezuz mab Jozef a anavezomp mat e dad hag e vamm Penaos e lavar bremañ diskennet on eus an neñv? Jezuz a respontas hag a lavaras dezho, Na c'hreuzmollit ket etrezoc'h. Den ebet ne c'hell dont davedon nemet sachet e vefe gant an Tad en deus ma c'haset. Ha me a adsavo anezhañ a-vardo daveout an deiz diwezhañ. Skrivet eo ar brofeded, Holl e vezint kelennidi Doue, Kement hini a selaou an tad hag a zesk digantañ a zeu davedon. N'eo ket en divije unan bennak gwelet an tad, nemet an hini a zo o tont eus Doue, hennezh hepken en deus gwelet an tad. E gwirionez, e gwirionez me a lavar deoc'h an hini a gred en deus ar vuhez perbadel. Me eo bara ar vuhez, ho tud kozh o deus debret ar mann ar gwelec'h, hag a zo marvet. Evel-henn emañ ar bara a ziskenn eus an neñv ma ne varv ket an hini a zeu dioutañ. Me eo ar bara bev a zo diskennet eus an neñv. An neb a zebro eus ar bara-se a vevo da viken. Hag ar bara a roin eo ma c'horf evit buhez ar bed. Tabutal a rae neuze ar Yuzevien kenetrezo en ul lavarout Penaos e c'hell hemañ reiñ e gorf dimp da zebriñ? Lavarout a reas Jezuz dezho, E gwirionez, e gwirionez me a lavar deoc'h, mar ne zebrit ket korf Mab an den ha mar n'evit ket e oad, n'ho pezo ket ar vuhez ennoc'h. An neb a zebr ma c'horf hag a ev ma gwad en deus buhez peurbadel, ha me az asoc'ho anezhañ d'an deiz diwezhañ. rak ma c'horf a zo magadurezh wirion ha ma gwad a zo evaj gwirion an hini a zep ma c'horf hag a ev ma gwad a chom ennon ha me ennañ evel m'en deus ma zad hag a zo bev kaset ac'hanon hag evel ma vevan dre an tad evel-se an neb am debro a vevo eñ ivez drezon-me evel-se emañ ar bardad diskennet eus an neñv n'emañ ket evel an hini o deus debret ho tadoù ha n'en deus ket miret outo da vervel. An neb a zebro ar barrez-mañ a vevo da virviken. Lavarout a reas an traoù-se o kelenn en ur sinagogenn e Kafarnaom. Kalz avat eus e ziskibien diwar e glevout a lavaras Tenn eo ar gomz-se, piv a c'hell klevout anezhi Met Jezuz, o c'houzout ennañ e-unan e c'hrozmolle e ziskibien diwar-benn an dra-se, a lavaras dezho Ur skol evidoc'h eo kement-se mar gwelfec'h eta mab an den o pignat d'al lec'h ma'z aet o diagent. Ar spered eo ardo ar vuhez, ar c'horf ne dalv ket. Ar c'homzoù am eus lavaret deoc'h a zo spered hag a zo buhez, met en o-touez ez eus hiniennoù ha ne grediont ket. Rak gouzout a rae Jezuz adalek ar penn kentañ pere a oa ar re na gredent ket ha piv a oa an hini a dlee gwerzhañ anezhañ. Ha lavarout a ray, setu perak em eus lavaret deoc'h ne c'hell nikun dont davedon mar n'eo ket bet roet dezhañ gant ma zad. Diwar neuze, kalz eus e ziskibien a yeas war o c'hiz hag a baouezas da vont gantañ. Jezuz a lavaras eta d'an daouzek

komz a rae eus Judas mab Simon Iskariot rak hennezh eo a yae da werzhañ evitañ da vezañ unan eus an daouzek. Seizvet pennad Da c'houde e kerzhe Jezuz dre C'halilea. Ne felle ket dezhañ mont e Judea o vezañ ma klaske ar Yuzevien e lakaat d'ar marv. Tostaat a rae gwell ar Yuzevien, hini an teltennoù. Neuze e lavaras e vreudeur dezhañ tremen ac'han da Vro-Judea evit ma welo da ziskibien ivez an oberoù arreste, rak ne reer ket an traoù e kuzh pa glasker bezañ anavezet, peogwir er rez-traoù seurt-se en em ziskouez d'ar bed. E vreudeur o-unan evit gwir ne gredent ket ennañ. Jezuz neuze a lavaras dezhañ Evidon n'emañ ket c'hoazh ar c'houlz. Evidoc'h avat emañ bepred ar c'houlz. Ar bed ne c'hell ket ho kasaat. Me avat, ma c'hasat a ra dre ma ro an testeni diwar e benn ez eo fall e oberoù. C'hwi eta, pignit d'ar gwel. Me avat ne bignan ket c'hoazh d'ar gwel-se. Rak ma amzer n'eo ket deuet c'hoazh da benn. Ha goude lavarout an traoù-se dezho e chomas e Galilea. met pa voe pignet e vreudeur d'ar gouel e pignas eñ ivez neuze n'eo ket da weld an holl met evel e kuzh ar yuzevien eta a glaske anezhañ e-pad ar gouel hag a lavare pelec'h emañ hennezh ha kalz a dabut a oa diwar e benn e-mesk an dud darn a lavare un den mat a zo anezhañ ha darn all a lavare n'eo ket touellañ an dud ne ra ken den ebet koulskoude ne gomze fraezh diwar e benn gant aon rak ar yuzevion kreiz ar gwel a oa dija pa bignas jezuz d'an templ ha ma krogas da gelenn souezhet-bras e oa ar yuzevien hag e lavardent penaos ec'h anavez hemañ ar skriturioù hep bezañ biskoazh studiet Jezuz da respontañ da lavarout dezho, Ma c'helennadurezh n'eo ket ma hini-me, met kelennadurezh an hini en deus ma c'haset. Mar fell da unan bennak ober e youl ec'h anavezo pe eus Doue ez eo ma c'helennadurezh pe ac'hanon ma-unan ez eo. Neb a gomz eus e berzh e-unan a glask e c'hloar dezhañ e-unan, met an hini a glask gloar an hini en deus kaset anezhañ, hennezh a zo gwirion ha n'eus ket a zislealded ennañ. Daoust ha n'eo ket Moizez en deus roet deoc'h al lezenn? Ha koulskoude hini ebet ac'hanoc'h ne vir al lezenn. Perak e klaskit ma lazhañ? Respont a reas ar bobl, Un diaoul zo ennout. Piv a glask da lazhañ? Jezuz a respontas en ul lavarout dezho, Un oberenn hepken am eus graet, ha setu c'hwi holl estonet. Koulskoude Moizez en deus roet deoc'h an amdroc'h, daoust ma ne zeu ket digantañ met digant an Tadoù. Ha zoken deiz ar Sabbat ec'h amdroc'hit an den. Mar bez eta amdroc'het un den deiz ar Sabbat, evit na vo ket torret lezenn Moizez, perak e kemerit droug ouzhin en abeg din bezañ pardaet un den en e bezh da zeiz ar Sabbat? Na varnit ket hervez an diavezoù, met barnit hervez ar reizhder. Nemet evit lavaret hiniennoù eus Jeruzalem, hag-eñ n'eo ket emañ an hini a glaskont d'e lazhañ, ha setu eñ o prezeg a-wel d'an holl ha ne lavaront netra dezhañ? Daoust hag ar pennoù bras o defe anavezet da vat ez eo emañ ar C'hrist? Emañ koulskoude a ouzomp eus a belec'h ez eo, ar C'hrist avat, pa zeuio, den ne ouio eus a belec'h ez eo.

met nikun ne lakaas e zorn warnañ rak ne oa ket deuet c'hoazh e eur. E-touez ar bobl avat, kalz a gredas ennañ hag e lavarent ar C'hrist pa zeuio, daoust hag e raio muioc'h a sino eget ma ra hemañ. Klevout a eure ar Farizianed ar bobl o boudal an traoù-se diwar e benn, ha neuze an arc'hveleien hag ar Farizianed a gasas gwarded da gregi ennañ. Lavarout a reas Jezuz, ''Evit un nebeud amzer emaon c'hoazh ganeoc'h hag ez in davet an hini en deus ma c'haset. Ma c'hlask ar refot met ma c'haout ne refot ket, rak el lec'h m'emaon-me c'hwi ne c'hellit ket dont.'» Neuze ar Yuzevien a lavaras an eil d'egile, Da belec'h emañ o vont na vimp ket evit kavout anezhañ? Hag emañ o vont d'ar re a zo skignet e-touez an elenned hag ivez da gelenn an elenned? Petra dalv ar gomz-se en deus lavaret ma c'hlask ar refot met ma c'haout ne refot ket hag e-lec'h m'emaon-me c'hwi ne c'hellit ket dont? Hogen d'an deiz diwezhañ hag a oa deiz bras ar gwelvezh en em zalc'he Jezuz en e sav hag e youc'he en ul lavarout Piv bennak en deus sec'hed, ra zeuio d'am c'haout ha ra e vo an hini a gred ennon. Evel ma lavar ar Skritur, sterioù dour bev a zirulio eus e askre. Lavarout a rae an dra-se diwar-benn ar spered a dlee resev ar re o devoa kredet ennañ. Rak ne oa ket bet roet c'hoazh ar spered. O vezañ ne oa ket bet c'hoazh roet da Jezuz e c'hloar. E-touez ar bobl eta hiniennoù o vezañ klevet ar c'homzoù-se a lavare hemañ evit gwir eo ar profed, darn all a lavare hemañ eo ar C'hrist. Met reoù all a-enebe, eus Galilea e teufe ar C'hrist, hag eñ ne lavar ket ar Skritur ez eo eus lignez David hag eus Betlehem ar gêriadenn m'edo David o chom e teu ar C'hrist? Disrann a oa eta e-touez ar bobl en abeg dezhañ. hini enno a felle dezho kregiñ ennañ. Hogen den ne lakaas e zorn warnañ. Distreiñ a reas eta ar warded da gaout an arveleien hag ar Farizianed, hag ar re-mañ a lavaras dezho, «Perak n'hoc'h eus ket e zegaset ganeoc'h?» Respont a reas ar warded, «Den ebet, biskoazh. n'en deus komzet evel ma komz an den-se. Hag ar Farizianed da respont dezhañ, Daoust ha c'hwi ivez a zo bet sordet? Hag eñ ez eus unan eus ar pennoù bras pe eus ar Farizianed en divije kredet ennañ. Met ar bobl, tud-se, ha n'anavezont ket al lezenn, tud villiget int. Respont a reas dezho Nikodem, an hini a oa deuet d'e gaout diagent hag a oa unan anezhañ. Daoust ha goulezenn ha varn an den hep bezañ da gentañ klevet digantañ ha gouvezet petra en deus graet? Hini avat a respont dezhañ ha da lavarout, Ha te ivez a zo eus Galilea? Sell a-dost hag e weli n'eo ket eus Galilea e tiwanvfe ur profed. Ha distreiñ a reas pep unan d'ar gêr.